He whakaari nā te kaituhi whakaari nō Airangi, nā Brian Friel kua whakamāorihia e Te Mātana Reo Māori e Hēmi Kelly. Nā te Tari o Te Māngai Kāwanatanga o Airani tonu te kaupapa nei i kōmihana hai koha ki Aotearoa, ā, hai āpōpō ka whakarewaina ki te taiopenga kaituhi i Tāmaki Makaurau nei. I kōrero ahau ki a Hēmi Kelly i kō ake nei. Hēmi, Tēnā koe. Tuatahi ake, tēnā kōrero mai he aha nā āhuatanga o te whakaari nei i tohua ai ia hei mea whakawhiti ki te reo Māori?
He whakaari tēnei i tuhia e tētahi tangata Airihi e Brian Friel, ā, mō te haere mai a te Ingarihi ki Airani ki te whakarerekē i ō rātou ingoa wāhi, ā, ki te whakaingarihi i ō rātou ingoa wāhi. Nā, ko te tono a te Irish Embassy o Aotearoa nei, kia whakamāorihia tēnei whakaari, nā te mea he nui ngā ritenga, he nui ngā ritenga kei waenganui i a tātou me ō tātou whanaunga nō Airani, me ngā āhuatanga i pā i te whakaeke mai, i te haere mai a te Pākehā ki ō tātou whenua. Na ko te kaupapa hoki o te whakaari ko na wero o te korero rero i waenga i na momo iwi, na momo reo, me na reana maha o tetahi taone iti ki Aerani. I pehea koe i whakamaori ai aua tuahua?
Ko etahi o nga korero he uaua, he uaua te whakamaori na te rereke o te reo Pakeha Airihi nei. He nui nga kianga, nga kiwaha kare au i tino marama no reira i mahi tahi A matou ko etahi, a, me mihi ki a Aoife Finn, he, he korero Maori engari he wahine airihi. Nana ahau i awhina kia marama ai au ki nga kianga nei, a, kia pai ai taku whakamaori i enei kianga. Engari ko te rere o te reo, a, i te whakaari nei, a, he, he penei te rere o te reo Maori i waenganui i nga tangata o te papa kainga nei.
Nā, Hēmi, mōhio ana tāua, arā noa atu nā kaupapa Pākehā kua whakamāorihia, nē, nō reira, he aha te hua o, o ēnei tūmomo kaupapa ki te reo Māori? Umm.
Ko te tino hiahia a te, Te Aka Aore Reo Airangi, te, te Embassy, kia, kia kaha, kia kaha te, te hononga i waenganui i, i ngā iwi Airihi kei konei e noho ana me te iwi Māori, i runga tonu i te whakaaro he nui ngā ritenga kei ō tāua ahurea, kei ō tātou ahurea me kī, me tā tātou whai kia ora ō tāua reo, te reo Māori me te reo Airihi. mai. Na, he kaituhi koe, he kaiwhakamāori hoki, ki ō whakaaro me aro hoki te titiro ki te, ki te whakaputa i ō tātou ake pūrākau, kaua ko ngā kōrero o ētahi atu iwi reo rānei? Āe, āe, ki au nei me kaha ngā, ngā taha e rua, me kaha tonu tātou ki te whakamāori i ngā kōrero kua oti kē te tuhi, ā, me kaha ake pea tā tātou tuhi i ā tātou kōrero ki te reo Māori, āe. Ae me kaha nga taha e rua. Tēnā whakamaramahia mai hei āpōpō ka whakarewaina te te whakaari nei? E ana kōrero. Āpōpō ka whakarewahia te te pukapuka kua oti nei te tā, ko te whāinga ā tōna wā ka whakaarihia ki te reo Māori. Koirā te whāinga, ā tōna wā. Hm.
Ka pai, Hēmi Kelly, tēnā koe i wāu nā kōrero i tēnei ahiahi. Tēnā koe.